Bħal daż-żmien issa, Ottubru u Novembru, ngħid jien fi ftit hu, ħamsin sena ilu, nofs seklu eżatt, kellna żewġ films Malta. Kellna Malta Story u kellna film Single Handed. Niftakar kien ġie Alec Guinness hawnhekk mill-Ingilterra, kien ġie Anthony Steele u t-tfajla Maltija, kienet Muriel Pablo. U qabel l-Amerika kien ġie kien ġie x'ismu, kien ġie Jeffrey Hunter biex jagħmel single headed. Jiġifieri dak l-ewwel l-ewwel esperjenza tiegħi fuq il-films ta' Malta. Għaddew is-snin u mbagħad fil-75 kont involut ħafna fis-Sinbad and the Eye of the Tiger u fl-istess sena kien hawn Eye of the Devil, Eye of the Devil, però l-aqwa film, għaġġil l-ewwel wieħed li li għadu għadu niftakar sal-lum huwa Dan il-Midnight Express, illi suppost bi storja illi seħħ fit-Turkija. Però hawnhekk kienu hawnhekk kienu kienu sabu xeni għad niftakar kienu għad niftakar kienu kienu ġibdu suq suq fis-Sada Merkanti u ġibu qisu suq Tork. Però però ix-xeni però ħafna xeni kienu saru Krużoru Sant Irmu kien imbera' sett apposta kienu għamlu kienu għamlu ħabs ħabs u ħabs jiġifieri kieku jħasadu hemm da kieku jħasadu hemm kieku kieku attraction ikbar minn ta' Povajda imma somma llum spiċċa da u hemmhekk jaħssa llum mitluq.

Żgur li dak minnkom li huma familjari ma' dan il-film u rajtu dan film hu persważ li hemm ħafna minnkom kien film li forsi wara li tarah iqabbdek daqsxejn tad-dipressjoni. Qed nitkellmu dwar il-films u Lino Cassar tkellem dwar il-Malta Story li li kellek il-Allen Guinness u anki l-Muriel Pavlov. Dak il-film meta nġibed hawnhekk kien hawn Għall-bidu meta waslet Muriel Pavlov kien hawn ħafna ċitament għax qalu ġejjin hawn Malta ħeġġdu film dwarna. Nimmaġina, jiena ħamsin sena ilu jew ftit iktar. Kienu ġibdu xeni l-mistra. Il-ħasra hija li ovvjament films bħal dawn qed jitkellmu dwarna u s-sehem tal-Maltin, il-Maltin ma nidhru mkien. Kien hemm però xena fil-film li ġabu lil tifla Maltija qed tqalleb ġo landa taż-żibel biex tiekol il-ħobż u hawn Malta N-nies kif raw il-film kienu rrabjati ferm. Jidhirli wkoll li kellu parti żgħira ċkejkna ċkejkna Casa Rigo wkoll li għaliex Casa Rigo meta kien ukoll fis-sensiela l-oħra f'Kif Għadda Żmien fil-fatt sibna dik il-parti tiegħu. Però mhux partijiet main parts. Le, le assolutament. Però Lino semma li wieħed mill-ewwel films. Fil-verità l-ewwel film nistgħu ngħidu feature film li nġibed Malta jħoddna għall-bidu tas-snin tletin. Kien jismu Tell England, kien ġibdu Anthony Asquith, u x-xeni tal-film li kienu nġibdu, partijiet minnhom kienu nġibdu r-Ramla tal-Mixquqa, dak li bl-Ingliż isejħulha Golden Bay. Mir-riċerka li kont għamilt għaliex wieħed l-istudju tiegħi li kont għamilt l-università kien ukoll fuq l-istorja tal-film f'Malta, il, għandna dokumentazzjoni li fl-1903 kienu nġibdu t-tiġrijiet tal-koross Il-koross tal-innarja tas-saqqajja. X'sar mill-pellikola ħadd ma jaf għax dak kienu jkunu fuq nitrate cellulose u ovvjament jinħarqu u jispiċċaw. Steve, Aħna komplejna nitkellmu wkoll ma' Lino Cassar, ma setax jonqos. Lino Cassar għandu snin twal t'esperjenza fl-involviment tiegħu fi produzzjonijiet ta' films ta' Hollywood u oħrajn li jinħadmu Malta u hija karatteristika ta' Lino, speċjalment min jafu mill-qrib, illi apparti huwa dilettant kbir kien mhux biss jgħin ukoll f'dawn il-produzzjonijiet però kien ukoll jitħallat ħafna mal-kast. U naraw x'qal dwar wieħed mill-atturi illi kellu sehem mhux ewlieni però sehem importanti ħafna fil-Midnight Express u dan kien l-attur Paul Smith. Paul Smith kellu l-parti tal Pulizija, kważi sadist, nista' ngħidu hekk kattiv, ejja naraw x'qal Lino Cassar dwaru mbagħad naraw il-parti fejn kien qed jirreferi għaliha proprju Lino Cassar. Il-parti tal-kattiv Paul Smith Paul Smith kien Kien ġie Malta da fin-1978 Midland Express u jiena dak il-ħabta kont iġġib il-films għal Xandir Malta, kont iġġib il-films f'isem Xandir Malta u noħroġhom fis-sinema. Issa, fl-Italja, fl-Italja kienu ħafna popolari l-films ta' Bud Spencer, kienu għamlu hit kbira, tant għamlu hit illi t-Taljani stess, Raw il-Polls Midda li kien jiġbed ħafna lil Bud Spencer u bdew jagħmlu films, imitazzjonijiet tal-films ta' Bud Spencer. Però l-aqwa li kienu, l-aqwa fid-dinja kollha fejn kienu jmorru kienu ta' Bud Spencer. Malta ma kinux jiġu l-films ta' Bud Spencer, allura jiena bdejt inġib il-films ta' Paul Smith. Niftakar. Niftakar kelli film tagħhom, Kid Stuff, Ħristu f'Awwissu tal-1978. Ħristu f'Awwissu tal-1978, is-Savoy u għamilna ħames ġimgħat sejrin bih. Jiġifieri ta' Kien qalli na Paul Smith, qalli qalli lili hawnhekk għamiltni popolari qabel Bud Spencer. Jiġifieri Malta aktar kien magħruf Paul Smith milli kien magħruf Bud Spencer. Meta kien qed jinġibed il-film Midnight Express hawn Malta nistgħu ngħidu li Malta xegħlet bl-interess. U bir-raġun għaliex ix-xogħol ta' direzzjoni ta' Alan Parker, kellek il-produzzjoni ta' David Putman. Dan kien kienu l-Ingliżi nistgħu ngħidu meta ħadmu films hawn Malta ħafna drabi kellhom suċċess. L-Amerikani ma tantx. Il-film, dak għandek is-soundtrack ta' Giorgio Moroder li wara ħadem xogħlijiet anki nafu mal-Culture Club. Il-film li kien inġiebed hawn Malta, Midnight Express, kellu sitt nominazzjonijiet għall-Oscars, għall-Academy Awards. Xi ħaġa kbira, eh?
Xi ħaġa kbira għal Malta. Ħafna, ħafna, ħafna.
Sa dak iż-żmien kien l-iktar film nista' ngħidu li kellu nominazzjonijiet minn film li miġbud Malta. Li minnhom rebaħ żewġ Oscars. Waħda minnhom kienet rebaħa il-soundtrack tal-film ta' Giorgio Moroder u l-oħra ħadha Alan Parker bħala direzzjoni. Issa jekk wieħed iqis eħe hawnhekk qed naraw il-qoxra Il-qoxra tal-album eħe tas-soundtrack. Eħe, tal-album ta' dak huwa Bill Hayes, dak kien album li Brad Davis?
Brad Davis fil-film kien Bill Hayes. Fil-verità L-Oscar kien ħadha Oliver Stone. Oliver Stone li nafuh ukoll li ħadem ħafna films wara. Hu kien għamel adapted screenplay. Alan Parker li għedt li ħa l-Oscar fil-fatt ma ħadux, però kien favorit, li ġaralhom kien li l-Midnight Express ħabat fl-istess sena ma' The Deer Hunter. U kellek ukoll film ta' Jon Voight li jismu Coming Home. Interessanti, eh?
Mela kellek tliet films li qed jitkellmu dwar il-krudeltà. Films Is-silta tat-78 kellek il-Midnight Express, kellek il dwar it-Turkija u kellek il The Deer Hunter u l-film Coming Home, it-tnejn dwar il-Vjetnam. Il-film Midnight Express però nistgħu ngħidu li jibqa' mfakkar bħala nistgħu ngħidu il-film il-kbir li ħareġ lil Malta bħala location. Għalhekk kienet ħasra u naħseb kien tajjeb dan l-ispunt li qajjimt int, kienet ħasra li Midnight Express kellu din il-kompetizzjoni qalila fir-rebħ tal-Oscars għaliex Nafu illi illi kien kien kaxkar mhux ħażin Oscars sew ta' Deer Hunter u kif ukoll Coming Home. Iva. Coming Home.
Inti semmejt it-Turkija, Steve semma t-Turkija u naturalment kull min ra l-film il-film jitkellem dwar ħruxija ħafna drabi inġusta fuq ftit ħaxixa li nqabad biha f'ajruport fit-Turkija dana Bill Hales fil-parti ta' Bill Hales naturalment l-attur ewlieni Brad Davies u jiena staqsejt lil Eno Cassar kien qajjem ukoll fuq kollox reazzjoni diplomatika daqsxejn ħarxa biex ngħidu hekk min-naħa tat-Turkija. Ħa naraw x'qalilna Lino. Fil-fatt wara, wara li ħadem, wara li ħadem il-film, wara li ħareġ il-film, kienet saret protesta diplomatika mit-Turkija għax huma, huma li għamlu, huma kienu, huma kienu Very crafty, eh, dawk ta' min għamel il-film. L-ewwel marru t-Turkija ġibdu x-xeni. Ma nafx kif ħadu ħadu permess ta' bażit jagħmlu xi dokumentarju. Allura meta ġibdu x-xeni kollha hemmhekk, u mbagħad kellhom dak li jgħidulu stock footage. U mbagħad u mbagħad fl-editing, għax anki l-editing ta' kien hemm xeni da fil-ħabs. Xeni issa fil-ħabs kien hemm suppost l-agħar nies kienu mitluqin anke kien hemm morda, xjuħ mitluqin u sabu extras Maltin, Maltin, illi poġġewhom ħdej daw ħafna minn daw. Daw kienu jagħmlu ċerti xeni ma kinux għax imġienen suppost. U suppost, ġifieri immaġna inti. Għandek iż-żgħir qed jagħmel ċerti affarijiet li inti li inti kieku titlaq imma meta ġibdu l-film ġibdu lilhom biss u mbagħad fl-editing iġibu ħdejk.

Forti Sant Irmu tal-film Midnight Express ukoll xena li ħafna minnkom żgur li ftakart huwa dawk it-tfal li anke hemmhekk kien hemm rebus għax tfal u xjuħ u priġunieri żgħażagħ imħalltin f'xulxin. Steve, rigward dak li kien qed jgħid Lino Cassar ukoll, dan l-inċident diplomatiku biex ngħidulu hekk mat-Turkija. Eħe, t-Turkija hemm skont rapporti li joħorġu Amnesty International li titkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem anke dak iż-żmien Kellha problemi nistgħu ngħidu mhux biss tal-ħabsijiet, għalkemm wieħed irid jgħid li Oliver Stone meta kiteb l-iscreenplay qaleb ix-xeni anki tal-ktieb biex jagħmel aktar effettiva x-xena tal-parti tal-rokna mentali tal-asylum qalibha u tefagħha fl-aħħar biex tagħti aktar effett. Però kien veru minħabba l-problemi mhux biss tal-ħabsijiet imma anki problemi politiċi li għandhom mal-Kurdi. Fil-verità dawn l-affarijiet għadhom isiru sal-lum. Riċentement kien hemm ukoll stock footage miġbud anki dwar films bħal ngħidu aħna ta' Jean-Jacques Anno, Seven Years in Tibet, li kienu qed juru x-xeni tal-Għaża. Fil-verità ma nġibdux ġo l-Għaża għaliex it-Tibet kien ġie invadut fl-1953 miċ-Ċina u għandek il-film Kundun dwar id-Dalai Lama. Jiġifieri jiġru sal-lum. Steve, u dan film ukoll jibqa' Infakkar ukoll mhux biss għall-Maltin illi kellhom sehem importanti bħala extras fih però wkoll kellhom partijiet illi propju wkoll smajna l-lingwa Maltija. Naraw x'qal Lino dwar dan. Interessanti li kien fil-Midnight Express illi kellu xi ftit partijiet hawn żgħar. U kintom. lill-Maltin. Niftakar lil Joe Zammit Cordina jien, niftakar lil Peter Caruana, dawk kienu żgur. U daw, x-xeni tagħhom, qallhom, qalulhom tkellmu bil-Malti. Jiġifieri daw tkellmu bil-Malti. Issa, issa, jiġifieri aħna nindunaw, issa aħna suppost qed titkellmu bit-Tork.

X'inhi?
Frisbee. You throw it, you catch it. It's a game. Ballun?
Game. Dik hija l-logħba Amerikana. Baseball.
Hemmhekk stajtu tinnotaw ukoll l-annu proprju 1977, proprju meta beda jinħadem il-film mela għaliex imbagħad il-film ukoll kien ħareġ għall-wiri fl-1978. Steve, hemmhekk rakkonta Lino rigward l-attur u hemmhekk. Din is-sena. Interessanti, qiegħda l-lingwaġġ bil-Malti.
Anki kien ħa sehem fil
madwar 60 sena ilu Josef Joseph Calleja l-attur Rabti Malti li kien jaħdem ġo Hollywood li kien anki kanta stanza bil-Malti. Interessanti wkoll li dwar meta smajna bdejna hemm dik il-parti bdejna nsemmu Il-Qalb Tħabbat ta' ta' Brad Lewis meta rebaħ l-Academy Award. Brad Davis.
Eħe, Brad Davis, l-artista. L-artista. Brad Davis. Meta ħa l-Academy Award, Giorgio Moroder u kien qiegħed fuq il-podium u staqsuh kif irnexxielu jagħmel dik il-ħoss tal-qalb tħabbat, wara qallhom li fil-verità ma kinitx ħoss ta' qalb imma kien immaffja l-ħoss ta' dramm. Interessanti, eh? U dwar il- Xi ħaġa ġdida. Xi ħaġa li ma kinux jafuha n-nies. Dwar l-artisti Maltin, jew nistgħu ngħidu extras, jien naf li kien hemm żmien ukoll li bdew ifittxu l-extras lejn il-Belt u l-Kottonera u anki bdew ifittxu nies li forsi kienu jitlajjaw fit-toroq jew anki nies li jaħdmu anki ġol-letrini. raw xi karattri li għoġbuhom u użawhom fil-bitħa ta' Midnight Express. Steve, aħna staqsejna wkoll lil Lino Cassar, naturalment kellu sehem importanti ħafna f'dan il-film Brett Davis, l-attur ewlieni. Naraw x'qalilna dwar l-esperjenza tiegħu Lino ma' Brett Davis. Brett Davis kien kien kellu parti kif għedt int ta' wieħed li kien qisu ntbagħat il-ħabs. Mhux inġustament, għax fil-fatt ftit, imma l-moħqrija li għadda minnha, jekk hu veru kif rajniha fil-film, imma da Brad Davis kien għalih waħdu. Għalih waħdu kien qisu, kien qisu qed jgħix il-parti. Jiġifieri, jiġifieri meta tarah mhux qed jiffilmja, u meta. Rah il-film jagħmel differenza għal xejn. Jibqa' l-istess karattru, moody hekk, irrabjat, imdejjaq, ma jitbissem qatt qatt qatt. Ippruvajt inkellmu xi darbtejn ta' jiena, imma qisu kien x'naqbad ngħid, inkomunikado. Mela hemmhekk rigward ukoll l-esperjenza ta' Lino ma' l-attur Brad Davis illi jista' jkun li ħafna minnkom tafu jista' jkun li oħrajn ma tafux Brad Davis ukoll illum m'għadux magħna għaliex ukoll ħalliena bil-marda qerrieda ta' l-AIDS ħalla din id-dinja fil-fatt miet kawża ta' l-AIDS. Ħasra għaliex Brad Davis żgur illi kien attur illi kien qed jipprometti immens fl-opinjoni tiegħi din il-parti qaxxarha u kellu sehem importanti ħafna fis-suċċess li fil-fatt eventwalment ukoll kiseb Midnight Express. Tkellimna ħafna u rajna ħafna fuq Midnight Express ukoll U issa ser ngħaddu għal film ieħor li beda jinġibed ukoll ftit xhur wara li ħareġ għar wiri proprju Midnight Express, qed nirreferi għall-film Popeye. Żgur illi ma kellux is-suċċess li kiseb Midnight Express però xorta waħda għadu jissema' sal-ġurnata tal-lum għas-sempliċi raġuni li s-sett, bid-differenza u hija ħasra wkoll tal-Midnight Express, is-sett tal-Popeye għadu hemm bħala attrazzjoni sal-lum. Ser naraw l-ewwel Popeye. Popeye interessanti li Paul Smith li ġie hawnhekk l-ewwel għal Midnight Express u mbagħad reġa' ġie wara sentejn jew wara sena u nofs biex jagħmel il-Popeye. U kont l-ewwel l-ewwel darba kont sirt ħbieb ftit miegħu imma mbagħad it-tieni darba kienu damu il-Popeye dam hawnhekk sitt xhur sitt xhur jiġdu kollu kollu kollu kemm kemm hu għamluh hemmhekk. Kollu għamluh Anchor Bay u għamlu ftit xeni fir-Rinella fit-tank. tal-ilma. Kien issa, is-set, is-set intgħażel il, biex jagħmlu dak is-set, il-Paramount bagħtu lil xi ħadd biex ħa jsib fejn jibnu s-set. Wara li daru l-pajjiżi kollha, kien baqalhom tnejn. Wieħed Florida, Baja Florida u anke l-Bay. Meta ġewwa Malta, meta l-Art Director kien Wolf Kroger, u assolutament ried hawn Malta. Il-Paramount qalulu biex imur Florida għax kien iżjed qrib, insajr ngħidu, hawnhekk biġġewwaw, ara x'ispejjeż trid iżjed. Però, da qallhom, qallhom, jekk nibnu s-sett hawnhekk, jiġi jorħos. Insomma, biex jipperswadihom, biex biex jipperswadihom il-Paramount kienu bagħtu mbagħad id-direttur, Robert Altman kien.
M'hemmx għalfejn ngħidilkom, mużika, set, xenarju, storja totalment differenti mill-film li konna qegħdin nitkellmu qabel. Hemmhekk jekk qagħdtu attenti wkoll Lino Cassar semma li d-direttur li kellu sehem importanti fil-ġbid ta' Popeye l-għaliex imbagħad eventwalment isma' ta id-dritta biex Popeye jinġibed f'Anchor Bay. U wkoll Lino Cassar kellu problema oħra mbagħad eventwalment ma' Robel Zolthman, fil-fatt id-direttur li jirrefera għalih Lino Cassar il għaliex fil-filmat li se naraw ukoll ser Lino Cassar ser ser jirrakkonta dwar talba li akkost ta' kollox kienu qegħdin jitolbu l-producers u eventwalment ukoll id-direttur tal-film Popeye, Robert Zolthman, il għaliex riedu xi ħaġa li kienet importanti ħafna kienet vitali biex jinbena s-set ser naraw x'qal Lino. Allura nixtiequ illi illi ħa niġu hawnhekk aħna. Ħa nagħmlu di ħa nonfqu ħafna flus, Malta, qal imma nixtiequ li l-Gvern jagħmlilna moll biex biex jilqa' l-mewġ. Għadtlu jien għadtlu issa nara x'nista' nagħmillek jien. Mort Għad il-Prim Ministru Mintoff, għadtlu hekk, hekk u hekk, għadtlu da film importanti tal-Paramount, għadtlu hekk u hekk. Għadtlu jridu huma li l-Gvern jibnilhom mall hemmhekk. Qal iħallihom f'idejja. U ħadtu, Robert Altman, ħadtu għand Mintoff darba minnhom. Da Altman qallu, qallu dak li qed ngħid jien u mbagħad Mintoff qallu ara, qallu, ħa ntukom l-art. Alla għandukom l-art hemmhekk. B'xejn. Alla, ħoduha. Dumu kemm tridu. Tħallsux, imma l-moll agħmluh intom.
Mela, aktar qabel ukoll Steve Borg irrefera għall-attur ewlieni fil-parti ta' Popeye, Robin Williams, wieħed mill-aqwa atturi li qatt kellhom Hollywood għadu magħna sal-ġurnata tal-lum għadu jtina uħud mill-aktar films komiċi, drammatiċi wkoll nista' ngħid il għaliex tant għandu kapaċità dan l-attur li huwa xi ħaġa fenomenali fl-opinjoni tiegħi u fil-fatt Staqsejt l-esperjenza ta' Lino Cassar u kif ukoll kif ingħażel Robin Williams għall-parti tiegħu f'Popeye. Għax il-parti ta' Popeye kellu jagħmilha kellu jagħmilha Dustin Hoffman. Imma kellu xi jgħid, kellu argument mal-producer li kien Robert Evans u ma riedx jagħmilha. Jiġifieri Dustin Hoffman ried jinterpreta l-Popeye kif kif kien iħoss hu, u l-producer, direttur, riedu jinterpretah mod ieħor, allura irtira. U kellhom joħlqu, ma kellhomx il-min joħdu u ħadu lil Robin Williams. Kien għad kellu 29 eh dan Robin Williams dik ir-rabta. U m'għandekx idea, m'għandekx idea, Jason x'talent kellu eh, jimita. Għadni niftakar ta'. Dak kienu hawnhekk, kienu konna għadna fin-1980 hawn Malta konna għadna bil-television black and white. Black and white konna għadna. U daw kont filgħaxija speċjalment is-Sibt u l-Ħadd. Kont imur kont imur mal-crew jien. Kienu jinġabru nsejt fejn, imma kienu joqogħdu jaraw it-television. Kienu jaraw it-television. Bla sound. U da Robin Williams u ieħor u Paul Dooley, Paul Dooley, kienu jaraw, kienu jaraw żewġ karattri, bla sound qed jitkellmu u kienu jagħmlulhom id-djalogu huma mbagħad. Impromptu, ta? M'għandekx idea, Jason, m'għandekx idea x'talent kellu da, jiġifieri. Naħseb ilkoll naqblu ma' Lino Castelemec rigward it-talent indiskutibbli tal-attur Robin Williams. U jekk Robin Williams Huwa attur kbir, l-atturi li ser nitkellmu issa u għaldaqstant ukoll hemmhekk nagħlqu s-sipario, jniżżlu s-sipario fuq il-film Popeye. Fl-istess epoka, fl-istess sena, kien hawn attur ċelebri, wieħed mill-kbar ta' Hollywood, qed nirreferi għal Rock Hudson, illi wkoll kien qed jiġbed film proprju f'Malta f'dik l-epoka. Il-film ma kienx ukoll kiseb suċċess, kien film pjuttost medjokri, kien jismu The Martian Chronicles. The Martian Chronicles, il-film, l-attur ewlieni kien Rock Hudson u se nurikom ukoll Intervista f'żewġ partijiet qasira li kienet ixxandret ukoll fuq l-MTV fl-1979, Rock Hudson ma' kien qed jiġi intervistat ukoll ma' Michael Bonello. Rigward Rock Hudson ukoll tkellimna ma' Lino Cassar.
I wanted to be an actor when I was a little boy and I grew up and became an actor. So I've known all my life what I wanted to do and I'm doing it. Rock Hudson kien meta beda Fin-Night hu beda fin-Night in Forty Nine beda, kien jaħdem partijiet żgħar. U mbagħad fin-Night in Fifty Three taf parti importanti fil-film Magnificent Obsession, kien film tan-nisa, kien film tad-dmugħ, tal-biki u da sar superstar hekk kien sar Rock Hudson. Niftakar li hawn Malta A Malta, it-tfajliet kollha ta' dik l-epoka, inkluża l-mara tiegħi, kienu tfajliet. Kollha imġennin warajh kienu. Kien il-heartthrob of the fifties hawn Malta kien. When I was a child or a teenager, I was painfully shy. I mean, to get me to sit here with you, with all of these lights and a camera aimed at us, I would hide behind that plant

Qal li you must be the tallest man in Malta qal li. Kien. Għadtlu and and you are the tallest man in Hollywood beda jidħaq. Lino Kassar ukoll però staqsejtu imma kif kien il-karattru tiegħu, kien soċjevoli Rock Hudson? Ma kienx
soċjevoli daqs kemm kien Paul Newman meta ġie Malta u daqs kemm kien Robin Williams u daqs kemm kien Lee Marvin u Roger Moore. Kollha niftakarhom jien. Ma kienx, kien daqsxejn. Insomma, l-interessanti għalija illi kienet tfajla, kienet tfajla ġara tagħna. Malli kienet kibret, eh, di issa, ġifieri, kienet kibret. Ma tistax tiftakar meta kienet miġnuna wara Rock Hudson. Issa, meta ġie Malta, ħadd ma kien jaf x'kien, x'kienu l-gossi tiegħu, ejn ngħidu hekk. Di l ġar għad jagħmilli pjaċir, għad ħudni ħdejh, għad ħudni ħdejh, ħudni ħdejh. U jiena tant iffittatni li għadt biex jiġi l-istudio jien, sibt mument kumbinazzjoni kien qiegħed kien qiegħed waħdu fuq ċint, Rock Hudson, qiegħed għax-xemx hemm, għadt nimxi għadt nimxi nkellmuh. What do I hate most? Oh, I don't know, I suppose hypocrisy, bigotry, all of those thing, bureaucracy.
And the taxman, no doubt. Sa dik kienet imwaġna. Tfajla li kienet ila kienet ila miżnuna Wara li Ħassel xi 25 sena kien il, ejn ngħidu hekk, l-idolo tagħha kien. Ħadd ma ltaqa' mal-idolo tagħha. Jiena mort, għadtlu, għadtlu, għadtlu Rock, għadtlu this is a friend of mine, għadtlu, għadtlu she would like to meet you jien. Ta' qabad, ħadilha kemm kemm b'idejha, kemm kemm, ta' qal lhom telaq hekk. Kien saħħu biered. Jiena ħassejt, dak il-ħin ħassejt

X'tikkummenta hemmhekk dwar dak li qed jgħid Lino Cassar dwar Rock Hudson, Steve? Eħe, jiena f'wieħed mix-xogħlijiet li kelli, kelli l-opportunità niltaqa' ma' numru ta' artisti famużi internazzjonali. Ngħidu aħna lil Tim Robbins li rebaħ kien ħadem fil-film Shawkshank Redemption, dak kont nafu personali, bniedem kbir mhux biss fid-daqs imma anki huwa umli. Dawn ikollhom, dawn l-artisti, Jace, Anki meta ngħid dik is-sinjura, xi drabi jdejquhom in-nies. L-ulied ikollhom ħafna scripts xi jridu jaqraw. Niftakar li meta kien ġie Radgar Hauer hawn Malta kont qiegħed qiegħed fuq ix-xogħol u ġie għamel siegħa jitkellem miegħi. U fl-ebda mod, l-ebda ħin ma saqsejtu jien dwar il-films. U wara siegħa nitkellem dwar Malta u jsaqsini dwar il-għajxien tagħna, qalli, Thank you, qalli, qalli, Thank God, qalli all the people tell me, oh, I've seen you in the hitcher u jiddejqu għax daw jekk film rah ħmistax-il miljun ruħ m'hemmx għalfejn kulħadd jgħidilhom li jafu min huma. In-nies, l-artisti huma nies normali. Hekk hu Steve u b'daka il-kumment verament ġejna fl-aħħar ta' din is-sensiela, fl-aħħar ta' dal-programm Steve kienet esperjenza